Ydw, dwi tu allan i Neuadd Bentre, Cwmffradach, lle mae yna gyfarfod cyhoeddus pwysig iawn yn cael ei gynnal. Mae pentrefu'r Cwmffrydach wedi cael siom bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ei anwybyddu nhw. Gyda Eisteddfod 2020 ar y gorwel, mae'r pentrefu'r yn siomedig iawn bod 'na ddim ofyn gofyn wedi dod iddyn nhw sefydlu pwyllgor apêl a cael rhyw fath o darged wedi ei osod ar eu cyfer nhw. Chi wedi byw yn y pentri eriod a chi wedi cael siom aruthrol, fi'n deall, bod y pentri wedi cael ei adael mas. Pam? Siom aruthrol.
Cwm Lladach o bob pentre sy wedi cefnogi popeth eriod a ni wedi bod yn gefnogol yr Eisteddfodau lleol a genedlaethol, mynd i'r Steddfod Genedlaethol bob blwyddyn A nawr ni 'di cael yn gadael allan, mae pob pentre arall wedi cael y targed ariannol Cwm Rhadach wedi cael ei anghofio, cofiwch. Fi ffili credu fe, a gweud y gwir, ffili credu fe. Pobl jyst yn, yn ffili deall beth sydd wedi digwydd. Yym, odyn nhw wedi anghofio ni, neu odyn nhw wedi gadael ni mas yn fwriadol, fi ddim yn gwybod. Fe sgwennes i lythyr i, i gadeirydd y pwyllgor gwaith yn cwyno a, a teimlo bod ni wedi cael yn, yn anwybyddu ac yn sarhau i raddau. Wel, y Cynghorydd Paula Marie Thomas nawr, um, chi sy'n cynrychioli'r ardal ar y Cyngor Sir, a, a i bob pwrpas, y Cyngor Sir, uh, bu ar steddfod, mae nhw sydd wedi chael i yma. Uh, I chi'n teimlo felly, fe, mae bai chi bod chi'n gwneud siŵr bod Cwmffradach ddim wedi cael ei Dim, cael ei gofyn? Dim o gwbl, dim o gwbl. O'n i digwydd bod bant ar y cyfnod oedd y cyfarfod yn digwydd, ac uh, nawr mae'r cyfan wedi dod i'r amlwg, byddai yna pob peth gallai i helpu'r pentre i gyrraedd y target. Nerys, nawr, um, beth yw'ch teimladau chi ynglyn â'r mater yma? Wel, dwi'n methu credu'r fath anghyfiawnder i weid y gwirthwch chi bod, bod uh, y Gymdeithas yr Ysteddfod wedi anwybyddu ein pentre bach ni, dwi ddim yn deall e o gwbl. Ond na fe, i ni'n cael cyfarfod heno er mwyn sortio'r broblem ac fi'n siŵr y dawn i ben. Wel Alun, nawr, chi'n becso dim am Eisteddfod a gwastraff arian ac amser i'r cyfan yn ych barn chi, chi'n gwbl wahanol i'r mwyafrif mewn fynna, sy'n i'n feddwl. Ie, wel, sa i'n gwbod ambyti 'ny, yndyfe, ond gwastraff amser yw e, yndyfe? Maen nhw'n gweud o hyd mai pan mae Steddfod yn trafeilu, wel, mae'r ardal wedyn yn cymryd perchnogaeth ohoni, Ond i ni yn Cwm Fradach erbyn hyn, fi'n credu fydda man a man byddai yn bylth. Shwt ydych chi'n feddwl y dylai'r Steddfod 'ma i ariannu? Ariannu ei hunan o, neu o wrth y Llywodraeth yng Nghaerdydd ne' beth? Wel, gofyn i bobl Caerdydd o'n nhw'n cael e am ddim llynedd o'n nhw, so, ch'mod, wedyn 'ny. Roedd 'na deimladau cryfion iawn yn y cyfarfod ac yn sicr

Am y rheswm syml, dim i wneud â arian, ond mae fe i wneud â tynnu bobl at ei gilydd a chynnal pethe yn y pentre 'ma, a a cymryd perchnogaeth o Eisteddfod Ceredigion, fi'n credu. Ar ôl hir drafod, aethpwyd i bleidlais gan weld y mwyafrif yn cefnogi sefydlu pwyllgor apêl Cwm Fradach, a'r penderfyniad cyntaf i'r pwyllgor, gosod eu targed ariannol.

Gwyn. Yym, dwi ddim yn amlder pwy sy'n cefnogi targed o bedair mil? Gwyn Carriage. O, na, wych, ie, wrth gwrs. Wel, Gwyn, nawr, o'ch chi'n un o'r pobl, dwi'n deall, oedd yn datgan pryder am osod targed i godi arian. Y'ch chi'n poeni, ydych chi, fydd y targed yn rhy uchel, rhywbeth i allan o gyrraedd pobl cwmffrerach? Wel, o'n i'n edrych trwy'r um, trwy faint o targedau'r cylchoedd eraill, a dwi'n teimlo bod ni wedi gosod targed uchelgeisiol iawn i ni'n hynna'n ar gyfer, ar gyfer y, um, y steddfod, ond Wel, dechreuwn i siafod fyna am byti um, rhai syniadau ar gyfer gweithgareddau codi afian, a o'n, on i'n hoffi'r syniadau a'n meddwl, diolch dylen ni fod wneud rhai o'r syniadau yma, ond pan bod rhaid um, i ni godi afian i Steddfod Genedlaethol, pam na godwn ni afian i pethau cymdeithasau a elusennau lleol, a cynnal y gweithgafwch a cael pobl yn dod at ei gilydd, chi'n gwybod? Dwi'n meddwl bod, bod o'n bwysig bod ni'n ni, bod ni tynnu at yn gilydd a bod ni'n trio'n gorau, ond mae'n mynd, i, mae'n mynd i fod yn galed. Gyda mwyafrif o'r pwyllgorau apêl eisoes wedi cyrraedd eu targedau, a'r rhan fwyaf o'r syniadau gorau ar gyfer codi arian eisoes wedi eu bachu, bois bach, mae yna ddeuddeg mis anodd iawn.